Ar almakçy bolsaň, adam şekilli adamdan, özüň bilen deň adamdan almaly. Her aýaga batan tiken üçin eliňi gana bulap durmagyň hem manasy ýokdur. Miraly. Hekaýa, Bu-da geçer. Görip wezirler öz aralarynda maslahatlaşyp, Miralyny gizlemegiň pikirine düşüpdirler. Olar oň bilen gezmäge giden bolup, Miralyny çöl içinde bir guýa taşlapdyrlar. Iki-üç gün Miralydan hiç habar bolmandyr. Sultansöýün ony hiç ýerden tapman, belki öýkeläp gidendir diýen oý bilen gaýgy-gama batyp, heňlenip oturan eken. Gam bilen gaýgy bilen soldy baharyň gülleri. Bir iş bilen şähere gelip, Sultansöýüniň aýdymyny eşiden çopan ony ýat tutupdyr. Soňra ol çopan meýdanda goýun bakyp ýörkä, Sultansöýüniň aýdymyny ýadyna salyp heňlenipdir. Gam bilen, gaýgy bilen soldy baharyň gülleri. Çopan aýdymyny gutarmanka, ýeriň aşagyndan şol aýdymyň yzyny ýitirmän, ses çykypdyr. Dostuňy çaga salandyr, saýramaz bülbülleri. Çopan sesiň nirden gelenini bilip bilmän, ol aýdymyň yzyny hem ýadynda saklapdyr. Ol çopan şähere gelende Sultan Süýüniň Gam bilen, gaýgy bilen soldy baharyň gülleri diýen aýdymyny eşidip, Dostuňy çaga salandyr, saýramaz bülbülleri diýip, geçibermekçi bolupdyr. Sultan Süýün çopany saklap, Ol aýdymy nirden öwrenenini sorapdyr. Soňra çopan şol aýdymy çölde aýdyp ýörkä, onuň yzyny dowam etýän ses eşidenini aýdýar. Sultansöýün işiň nirden gelip çykanyny aňlap, wezirlerini öz ýanyna çagyryp, olaryň öňünde şert goýýar. Şeýle bir söz tapyň, Şol söz meni hem şatlandyrsyn, hem-de gynandyrsyn. Eger şol sözi tapmasaňyz, onda siziň baryňyzyň hakyňyz ölümdir. Diýmekden maksady söz Sultansöýüniň Miralyny tapyň diýdigidir. Amma wezirler oňa düşünmändirler. Olar öz aralarynda näçe göterişip goşsalar-da, Sultany şatlandyryp, gynandyryp biljek söz tapmandyrlar. Olaryň ejelleri golylanlygy üçin ýene Miraly ýalbarmakdan başga çäre tapman, At başyny çekmän oň ýanyna barypdyrlar. Olar öz eden işlerine ökünendiklerini maglum etmek bilen Sultan şertini aýdyp, özlerini goldamagy, ony guýydan çykarjakdyklaryny, ol işiň üstüni bütinleýin basdyrmagy ondan haýyş edipdirler. Miraly olara bir söz öwredipdir. Wezirler Sultan Söýüniň huzuryna gelip baş egipdirler. Sultan Söýün olardan soranda, Bu-da geçer diýip jogap beripdirler. Sultan Suin olaryň üstüne gygyrypdyr. Haramzadalar, bu sözler siziň agzyňyzdan çykýan söz däl. Bu sözi kimden öwrenen bolsaňyz, haýdan-haý aýdyň. Bolmasa baryňyzyň ganyn gotura derman ederin, diýipdir. Wezirler ol sözi Miralydan öwrenendiklerini, ony ondan ozal guýa taşlandyklaryny boýun almaly bolupdyrlar. Soltan Söýün olara buýrupdyr, Siz guýa gideniňizde arany adymlap gaýtdyňyz-da, Miralyny gezegine arkaňyza göterip getiriň. Wezirler Miralyny göterip getirenlerinde, Soltan Söýün wezirlerden ar almagy Miralynyň özüne tabşyrypdyr. Miraly Soltan Söýüne garap jogap beripdir, Eý, soltanym, siz Miralyny näçe synlasaňyz hem ony entek tanap bileňizok. Miraly öz ýüregine kine saklaýan adam däl. Sizede maslahatym şeýle, ar almakçy bolsaň adam şekilli adamdan, özüň bilen deň adamdan almaly. Her aýaga batan tiken üçin eliňi gana bulap durmagyň hem manasy ýokdur, diýär. Ýazan Berdi Kerbabaýew.